Abana mbare nka kwabwate. Nkianda, lakini baare gokwa abande, oyomo ere nakwete gaigete emiaka ikomi na ebere, momura omotang'ani. Naki baare gogutwera esango, baka bagatigara babere? Ee, bagatigara babere. Korwa kianda?
Ee.
Nacheretwe bikaba bikamoita.

Chomorigereria Obosongo Vibes Network ngakabunire botambe egasi yane na ogotara ebinyoro ekero etuete, ekero omobaso obarete, ekero ere botuko na ekero ere mobaso. Eyio nere egasi yane mwang'eire buna abagusii, naende nabo onde dedicated koyekora ekiagera banto mbare bakoboria ng'a kaka ng'aki gose no, inche egasi yane buna bono ekenyoro eke nache amanya kiogiro Kitutu Churches South. Omonto naro okarasegete oigwete ng'a kanga oo nakonye omonto, rakini monto oyo agokonya tamomanyete. Egasi yane kaka nogotenena ase etaracha, omokonyi na oyo ogokonywa, inche nabera gati gati aa. Natara ekenyoro buna iga iga, nakoretera chistori buna echi, Abana baito mbare bare isiko y'ense, babuga ng'a kaango ebinto ebi narosie bono, gaki kaango nakonya monto nere ochandegete, omonto okobora ogokonya. Bono ki naretire story buna nabo oteba ng'a kaka yaya bono, nanyora eriana inche, Nyasaye tiga anseseni, narure amabati atato, that is why am here. So I bridge the gap between the needy and those helping. Ko twachire ase ekenyoro kia Nyakiogiro. Nyakiogiro iga ere ensemo ya Kitutu Churches South, ecounty ya Kisii. embura yature, embura agetwete, lakini ekero embura yature, eywo teri gotanga ng'a ntokore emeremo, actually gusii, ase nare buna bono bosongo, embura yatu korwa saa kumi na moja kia maambia, mpaka yacha gosira chinsa iga saa moja riotuko kaba saa mbiri, naria yakanyekire abana bachiire esukuru, lakini esimi nakerwa korwa ekenyoro eke yangosa, Omonto ng'akere Simion te ng'a, Kaka, inchuo buna ore igo, omong'ina nare aa, embura ekogwa, enyomba yaye erire pi, look at that house, rora enyomba eri korwa aria, omong'ina nare aa enyomba ekogwera. Naimokera gekekio, actually inche ng'anchete kobeka chibuti, I didn't even prepare kobogori chibuti, eh nacha buna narenge, you can see, nacha buna nare. Ekero angocha ase buna ning'anchete kobogori chibuti but nilitoka tu, nikakuja, Ase engencho yaki, inche igo ng'etureneti ng'aki konya omonto kare moyo, konya omonto komoroche, nabo orasireke onyore ng'a enyomba eye yagure, tochake goeti ng'a gaaka, maya bono onye eng'enda riria mapema, maya onye nkora ki, mong'ina ogo abwate omogano omokong'u. Aba nabanto bamenyete buya emiaka yaerire, omogaka oye nomonto obwate emeremo, lakini buna saitani are, agacha akamotabori korwa ase oboiko bw'ense, agatiga omong'ina oyo, abana baye bakuure, abange mono, tari oyomo, tari babere, tari batato, tari bane, tari batano, abana b'omochie oyo bakuure. Omong'ina oyo otumekire chibesa nyagitari na ebinto binde, mpaka bono saitani akamotiga ase econdition enga buna eye iga. Ntagete toraike ororo, totegerere omogano oye teo ng'a ng'aki omogano ore Ekero twayotegereire korwa abwo keri toranyare gokonya buna abagusii, nabo tokobwaterana, erinde eri torore ng'a how do we restore the hope of this mama, omanyete ekero abana baye bakure o lose hope because ere tanga oria ogoteba ng'a yaya nyarebe nache arikwe emeremo, nyarebe nache asome, nyarebe nache ak hope buna eteiyo ere it's totally a shattered hope, yaani tabwati gento agoteba ng'a gaki rende tiga bono gokia, eki nkeiyo ere nothing, abanto boka batigarete the hope is us. Intwe aba tore moyo so togende ororo totegerere erinde ritogwe omogano oye ng'aki ore korwa aba bagosintorwa guidelines ng'a ng'aki togokora. Ah mwanche omorigereria, finally twaikire mwomong'ina oyo iga, natomeretwe chibicha chiaye ne video akorera agoteba ng'a gaki nkonye enyomba yoka. Nyomba yoka iga nkonye ngotue runde embura egotu gusii, baria more gusii momanyete embura egotu gusii na embura enyinge kweri kweri. Infact buna bono mambia, embura yaakire inse embura endito korwa chinsa ikomi na emo mpaka bono iga. Oise korora ase twatarire rigori gocha gocha gocha amatobe yogokumia, bono rende nabo ense ere. Noo tore na omong'ina iga abwate omogano bwogokumia, omogano bw'amabera, Abagusi baminto ntagete torayotegerera toigwe ng'a inki kere. Aria ase tokonyara gokonya buna botambe togokonya nabo togokonya. Aria ase toranyare koramba aria okoboko nabo tokobeka keria egeke gito tobwate torore gose ntomokonye. Mbuya ore omong'ina. Mbuya ande sana.
Naki okorokwa? Mbuya ande Mary Nyanduko Makori. Kenyoro eke naki ekorokwa eke?
Nyakeogiro. Nyakiogiro.
Eh, Nyakiogiro Ange- esukuru. O- obe eye twarorere rogoro nsa Eh, eh, moina. eprimary Eh.
aiga ngitutu chache sauti Ero. okay Eh. Eh, enyomba ndoche bwagachete aa nenene sana lakini yakure eh, ero. lakini engaki eyio Eh, eh. tweresange omogano oyo. Bono, Yes.
nabo nachete aa buya buya. Mm. Tore nomogaka one buya pi. Bono abana nabo tonyorete buya, nare konyora buya bwa taabu etaiyo. Omogaka one bono oigete, osirete. Bono, na abana abwo buna nabanyorete nabo basi mbasirete abande. Bono abana ntigerete mbabere abamura. Bono mbabwati bokonyi bonde. Abana mbarenge kwabwate. Nkianda, lakini bare gokwa abande, oyomo ere nakwete gaigeti emiaka ikomi na ebere, momura omotang'ani. Naki bare gogotwera esango, mpaka bagatigara babere? Ee, bagatigara babere.
Korwa kianda?
Ee. Mbakwete,
bande baba buna aa, bakorua. bakorua. Ee, okoyo nimanyete. Ee, ee bono.
Bono oyio ere naigeti miaka ikomi na ebere, oyio omonene. Bono aba bande babere, barobuu nabo bare buya lakini mbabwati enchera ende yogonkonya. Aa, mbabwati nabo bansonchete igo rende e- okoba mbabwati. Bono nainche nabo nkirete buna nkirete iga nsinyire, nki gegonkonya rende? Naki ngosaba rende. Gaki motaga onkonya, nkonye, timugati namunende, nabo oroche enyomba buna ere iga, nabo nkoeringani ime igo, naende naboka igo, bono rende nabo nde igo rende omogaka agasirete, nabo antigete igo nchandegete, oroche ng'a orambe orankonye gaki, orankonye indi ndate ndache korosia rinyomba buna nonye ibe igo. Nkobasaba gaki, onye mwa gaki esaa oyo oinyorete eke, gaki monkonye gaki mombwatisi gaki amabera oka, mombwatisi inche namonyorere akanyomba agakong'u, eye nabo erangwere nabo nkogundera ime abwo. Eeh chitirisa chionsi chire iga iga iga iga chigwe into ngotorere ebe ebe emete gaki abana bane. rora gose ng'aki bara oyorakonye nabo agonkonya Nyasaye nere amoente ebinge. Eeh timbwati enchera ende naende ere ekonye yaya eeh.
Mogaka ngasi ki are gokora? Nagakorire
esurabagi, esurabagi inche arenge kare gose eeh kare, naria agachete enyomba eye. Ee.
Igo kare mwamenyete obogima obuya sana. Ee, ee, ah, mbuya twarenge. Mm. Ee, na- Ekiagera omaete emiaka eyio omonto koaga chinyomba enene buna eye, Ee. okorora ng'a naba mwamenyete buya. Yaya ntwarenge na mochando onde, Mm. aya twamenyete buya naende twanchaine buya na omogaka oyi na inche tanya komogosera. Mm. Lakini buna aerete achiete, nari mbwate obokong'u bu- naende ntanyare Mm. ngosinywa. Mm. Ee, ng'isinyire bono. Abana abande nkobaira mwarenge nyagetari?

Bono abare bare oroche ase abwo kianda, enyaroka ero mbwoye ere, lakini teb nero tebwati obwesi inde, aye esechiete nero tebwati kende erankonye, nere egochi bwa esagara ng'aki, ng'aki ngokora nkoroserie enyomba, tabwati obweso, yaya, bachantegete eeh. igo naende mborire rende ekende ekere ki naende. Abana abwo ng'ai bare bono aba batigarete babere? Mba- mba- mbayi aha, tokobanyora sayi aha, aye, aye, tokobanyora, eeh.
Enyomba eye erane eyang'ee?
Omwana oyio nakwete, omo- oyo omonyene, Nyasani, Nakwete, ee nakwete, ee. Lakini mokaye nare, mokaye nare na abana babere, nere iga agoetachera, ee agoetachera tabwati kende, omonyene nakwete, ee. Na maate aria omo omo enyomba nero, ya momura one, nere naende nakwete nakwete agatiga omo. mokuu omorokia. Igo nyomba eye mosacha taiyo? Yaya. Oyio ore momura oo?
Eh, eh, oyo one nyasani one. Neri yakoruma aate?
Omosacha sani taiyo? Oyo oo? Eh.
Ore baba. Eh, tata, taiyo gaki. Mm. Yaya amaene a Nyasaye. Mm. Taiyo. Eh, taiyo. Mm. Eh.
Bono kang'aki okonyora endagera? Eh, endagera? Gose nabo ngoteema nasaba, mbari bagonkonya kende narerende, ee. Inche mwanoko enyomba nere eng'ete seita enyomba, ee. Enyete sita sana. Na obwate ase okorema ekeginga? Ee. Mm. Ee.
Okay. Ekeginga nkero. Mm. Ee. Igo nabo okoenda kwarema? Ee. Mm. Chinguru chiria chiokorema nchiro? Nchiro ao, chiro chitindi bobe. Mm. Yaya. Mm. Kinyigwete buya, nkokora ande. Mm. Ee. Mm. Nkorema ande. Mm. Ee. Nonye bono konya naimokire ng'a ngende, nyagoaka tindi inche bwenguru ng'a tindema, Mm. aya. Mm. Okorema nkorema ande. Mm. Ee.

Ah bobe ake igo, ake ake ake, baigete ake ake ribare eh.
Omogaka noinyore ndiasirete? Immh tinkoinyora, yaya onkori noinyore ontebie? Eh tinkoinyora immh oria Onkori nomo nigo oyo? momura ominto Oo eh. oke eh nere ntogo tagokwana ing'ana rimo rende? Eh. Omwanchi omorigereria. Oyo iga ng'omura omwabo omogaka oye, na bagototebia amarieta, naende atotebe ng'a omong'ina oyo omochandoki abwate, naende ng'aki tokobwaterana ase ogwancha koria abanto baito tobwate torore ng'aki tokomokonya. Karibu ng'aki korwa omwabo.
Ngoroku Richard Ongori Kiraro, oyo omoka omura ominto, omura ominto iga asirete lakini yarenge my step brother. Omong'ina oyo nabwate eshida, abana baye mbasomete rende ndatebe baramokonye. Na inche rende buna my step brother Charles Makori agasirete, iga mbwate eproblem, narenge emeremo lakini nkarwara, tinkonyara bono go komokonya, still iga ndwarete iga nkoenda nyagitari kera omotienyi natangwa. Iga mbwate oboria boncharete sana. Tindi nguru ndanyare gokora gasi egere emokonye, nere buna bono oroche nere nacheretwe ebibago bikamoita, Agachora ebibago nyomba? Ee, bikamoita bikamobuna omogongo, lakini rende akarwani bwaka bwena. Inki bikomobuna?
Ebibago ebio biarenge kare tari bono, rende bikamobuna omogongo tari konyara korema, narema mogondo buna akwane ng'a namaete korema, ee namaete korema, lakini ndiragochwa oywo bobe. Ogogenda Nyagitari, oe bu chi chinteteri rende chikomo chikomomeki rende otware chinguru rende okore ki? Okoa osoa kori make rende aekonyere. Ase eng'encho abana baye batachete esukuru basome, banyore rende eposition engiya ya- ya- yokorikwa, mbabwate eproblem, abana nabo bare nkaa. Mbari meremo, na inche rende emeremo narenge ero narenge, tinau besa na chingono kobwatia. Oroche buna Kenya yabeire enkong'u bono engaki ya bono, toko tari rahisi koegwa ebesa. Chikabira chiabeire chinyinge, echinde chimbia echinde chimbe. So, omong'ina one agocha ondira, Mani enchera ya gosesigwa okorora gose na ogotwerwa. nabwate eproblem ya chest, chest problem, nabwate ok obeire okorwarigwa echest eye, nonya nekero omogaka oye arenge moyo, lakini rende tara tarabwena, nabo agocha obwena one week, naende kwanyora after one week naende ogokorora buna agokorora iga bono iga, lakini rende narwarete, ase eng'encho agocha ekanisa, bono ekanisa nere amasabo aria agosaba, naro rende aka aka. Ase engencho egenete Omonene, naende nakorete enyangi, bono ngochia are ekanisa. Bono ekanisa nere agoteba gaki tiga Nyasae nkonye, Nyasae nkonye, twarora rende obokire, twensi nkore tore ekanisa, eh. Bono ase ntabwate enyomba yaye iga egotwa, nachete iga nkarigereria nkarora buna egotwa, ngachia korigia enchera nkanya tari konyara komokonya because nimbwate eproblem, nainche nimbwate aa nabana bare esukuru, bare primary, nigo mbarenge secondary. Bono oroche ng'a baibande ase ekero naende because I have a problem eeh, that is the only problem which is troubling her, enyomba egotwa, na echest eye, naende buna naite tu na ebibago, bono rende takonyara gwekonya gochia motwe, tatigarire Nyasae abana gosaba Nyasae amokonye, naro aywo nabwate ang'anaino. Asante.
Mwancha omorigereria chistori nchire chi'amariga naende ogochirigereria iga kwaigwa ng'a ogochia igo yaani igochia abachie amayia ande amanene, ekiagera am trying to imagine omonto especially omong'ina ekero ogosiria abana abana okoiborwa abana kianda naende basira oroche batigara babere boka, it's really sad naende nonye nase okorara nabo ebirengereri bikonya kogoita buna bono, enyomba eye ere iga iga iga eye eye eye moroche aa, Eye neya momura oye, lakini iga asirete buna ateba, Enyomba ende nere ere korwa maata aa nere aria, enyomba eye nero neya momura oye onde, nere iga asirete. So, mong'ina oyo tabwati monto ararigererie amotebi ng'a tata, ntomere ribati nonya na erimo. Naende, enyomba buna eye ekero okoyerigereria, maete ense eye nabo okomenya obogima obuya. Lakini rende birecha oika gati oonchore ebinto, ekiagera birecha tari gotaka amagenderero. Omonto bwagachete enyomba eng'ana iga, na omonto kare orenge buya. Lakini rende makweri buna atari goaka odi, makweri buna atari gotebia onde, be in the shoes of this mother, eh, oyo bono mama omino ore iga, eh, in such a condition, Ee, ore nkaria, ng'aki kware gocha koigwa enyomba eye nkogwere? Embura yatusii buna bono mambia igo yarenge embura enyinge, in fact nyomba eye teiyo, I want to take you round kidogo iga, nyomba eye buna nyomba buna nachaka gote inchu inchu gocha enyomba eye okorora ng'a ni mama alikuwa anaishi vizuri ase amatuko aerire, Ekiagera timanyeti gose moinyorete etv eye ya timanyeti gose moinyorete etv eye eria yarenge black and white emiaka eria omonto obwate etv eye na omonto bwenyarete naende orenge omonto omonene sana. Iga etv eye omong'ina nabo agigachete mpaka bono as a memory. Nonya na ekabati eye omanyete baria mwayebwate na abanto baria mwasikire in the community. Lakini rende buna nachika goteba, ense eye tokomanya buna bogokia. Nyasaye orusirie efamiri eye o yaani birecha o orwanirie efamiri eye ase amakweri na ebinto binde, oirire omogaka, oirire abana, mpaka efamiri bono etigarete as you can see. Actually eye nembura yatwa bono iga in the morning. Eye ne embura ase aya, ase aya garanywe, eye ne embura yatwa, eye ne eyende ekero ese egotwa, today morning eh, ekiagera embura ende yatwa mambia, eye ne embura egotwa buna oroche iga, then ebi amabati aya igoro aa aerire you can see ntaete abeke nonya na emete teiyo, iga batemete korigia ebimete gete bakabeka mm nyomba teri aa pi, nonye na enke toratebe ng'a enyomba nere aa, omonto aramenye, eye ne enyomba eragwe anytime from now, actually omwaga oise gocha.

Magega a nyomba eye teiyo iga actually iga esirire ne you can see, iga esirire ne chisiro, esiro nere aa, esiro ende nere moino aria egasirete aria. At this house is no longer there, igo embura ase gotwa emburaaa yomwaga, gose embura egouta eh, there is no house here. Amashabiki a kaka, I want you to put yourself in such a shoes. Ontebi ng'a, ebagoteba ng'a konya, ogotera ngoro ogote ng'a konya oyomino karoche, konya oyomino kare moyo, ekero akure, tari rorio ogoteba ng'a narure esanduki ya thirty thousand. Eh, narure kwerende infact bono omong'ina oyo ase gosira iga, torochi onde taiyo? iga onde taiyo iga, onde taiyo okomokonya. Lakini omong'ina oyo ase gosira, nabo okogwa abanto korwa ase egete ng'a narure esanduki ya eribu hamsini, nakorire ki? nateneneire chiehema, nakorire ki? Amatanga are colourful, lakini omong'ina ekero arenge moyo, ase araire na ase ebisimba biare komoria obotuko bwakia. Mwanyabanto nabo tore igo, lakini ng'aki yarenge buya kaka, Ngaki yarenge buya, omong'ina oyo gaki ase omoyo bw'ogwancha, gaki abanto mbabwate emechando, rakini kono oyo nere nabwate omochando gaki. Ngaki yarenge buya, tafadhali torigie enchera enyomba eye aga bono nere bwekotigarete, achenge wenyu enyomba enke engiya enkong'u, enyomba nonya ne ey'amabati 28, 30, kawaida buna tokoagacha, ekiagera echokoni ero nabo tokorusia aya tomobekere echokoni.

ase 33,000 I will highly appreciate kera omonto abwate egetari egetari onde abwate amabati onde abwate gento gete amabati arasimo orwe onsi nabo okorwa erimo onde arwe abere onde arwe atato na baria baseseniri aye nabo okorwa onsi tokore and then from there nkogani tore chiframe at least chiframe 65 chiframe 65 igo chikoba long 14 times um, 23 so chiframe chioka chigotoira 20930 so if you have 20000 you can send chiri nyasae aragwanchere lakini rende onye tobwati chionsi nabo ogotoma eframe eyemo onde atome ibere onde atome emi onde atome 50 tujenge enyumba ishe and then korwa abwo.

yogokora roofing that is 1500 1500 eyende toyebekere 10 kg times eh, times 180 that is 1800 igo nyasaye iga akogwanchera 1800 usimamie emisumari and then from there omong'ina oyo takonyara kooma nyomba goika torigie abamura baome enyomba tobakunie chiaye nke igo nonya na echiribu ibere isato iga so if you can afford chibesa chiokooma u will highly appreciate mong'ina oyo takabwati mogondo ase torachi kogecha emete.

Abagusii baminto ase omoyo bw'ogwancha,
I just came ase omoyo omwororo. Nyasaye omobegete are moyo buna are iga, Nyasaye omobekire buna are moyo. Naende ekero twamonyore buna mogoika buna agosesigwa, gekuba keria inge tageti bokendu. Enyomba eye buna egotwerwa, iga ere enkendu, enkendu kweri kweri. So Nyasaye are gotokonya, tomokonye. asukia emiaka nere iga rende, kare ekenyoro aye iga aba abana bande b'ekenyoro akoba moroche, nabo bako na bakona gosemia abanto, na bakona gosemia abanto. Marieta anengerwe korwa Jasica, akasungura Nyasae oyo.